دل دا سرور تیناں اکھ دا خمار ویندے دل دا سرور تیناں اکھ دا خمار ویندے جو کوئی وفا دی راہ وچ ہک پل گزار ویندے جو وستی اجاڑ تیناں مغلوب کر تے خوش تھی وستی اجاڑ تیناں مغلوب کر تے خوش تھی ہر ہک ایہو جا منظر جذبے ابھار ویندے تیݙا جو ظلم تھیندے ڈھاندین دیواراں دل دیاں تیݙا جو ظلم تھیندے ڈھاندین دیواراں دل دیاں کہیں دا ضمیر زندہ آ تے اسار ویندے تیݙا جو ظلم تھیندے ڈھاندین دیواراں دل دیاں کہیں دا ضمیر زندہ آ تے اسار ویندے اکثر ایں غم الم وچ ریلا لہو کریندے۔ اکثر ایں غم الم وچ ریلا لہو کریندے آیا ستم دا لمحہ نسبت نتار ویندے جو آیا ستم دا لمحہ نسبت نتار ویندے سینے کوں چاک کر تے رت ڄاں ہنجھوں ݙکھینداں سینے کوں چاک کر تے رت دیاں ہنجوں ڈکھینداں رووݨ دے نال طاہر اکھ دا وقار ویندے جو دل دا سرور تینا اکھ دا خمار ویندے جو کوئی وفا دی راہ وچ ہک پل گزار ویندے تے ٻئی غزل دے چند شعر۔ جو یاریں دے نال ٻہݨا یاریں توں حال گھنݨا یاریں دے نال ٻہݨا یاریں توں حال گھنݨا سب غم چھپا تے کھلݨا ٻس دل وی نال گھنݨا یاری جے لڳ ڳئی تاں خامی نہ ݙیکھ خوبی یاری جے لڳ ڳئی تاں خامی نہ ݙیکھ خوبی یاری دے بعد ظلم اے ورکے اوں تھال گھنݨا۔ تہذیب جیندی اندھی میکوں سمجھ نی آندی تیڈا اونونج شہر توں روشن خیال گھننڑاں جو واری دی جھاری مک گئی ڈٹھا ہئی سادگی کوں واری دی جھاری مک گئی ڈٹھا ہئی سادگی کوں میں جئیں کوں ونج تے جالے اوں میکوں جال گھننڑاں تے مطلب دا مطلب دا جگ سجاکا مطلب تے جگ نبینا مطلب دا جڳ سجاکا مطلب تے جڳ نبینا مطلب تے نوٹ اکھیں مطلب تے بھال گھنݨا مطلب تے نوٹ اکھیں مطلب تے بھال گھنݨا میݙے شہر دی فطرت بس کر نہ پچھ توں طاہر میݙے شہر دی فطرت بس کر نہ پچھ توں طاہر بلدی تے تیل سٹݨا وسمی کوں ٻال گھنݨا جو یاریں دے نال ٻہݨا یاریں توں حال گھنݨا سب غم چھپا تے کھلݨا بس دل ویندال گھنݨا۔ ٻئی غزل جو لڄ پال نی سڳدا جیڑھا لڄ پال چھوڑیجے لڄ پال نی سڳدا جیڑھا لڄ پال چھوڑیجے۔

کافر کوں ضرورت نی جو مسجد کوں ڈہاوے لکھوا اوندے کتبے تے چھڑا لال چھوہیجے جو ہنڑ تھیندی نہیں یار اے خواہش دی غلامی ہنڑ تھیندی نہیں یار اے خواہش دی غلامی خواہش دا جے خر بولے تاں سر نال چھوہیجے چودھار ہے ظلمت تیݙے شاعر میݙا طاہر لفظیں دی کوئی شمع تاں ہݨ ٻال چھڑیجے ملدا ہے جتھوں درد او درد سال چھڑیجے لڄ پال نی سڳدا جیڑھا لڄ پال چھڑیجے۔